Bu sorag seredende insan proýektini uzaldýar. Her proýektiň başlaýan, gutarýan wagty bar, buram bak- bahasy bar. Biz her gün atmost bir sany proýekte girip bilýäris. Eee, maksimum baha pul ýatyrjak bolýar. Meselem, ikinji gün diňe şu proýekt bar, onuň üçin dört alyryn, dört. Üçünji gün

Soragy depe bilen bilýäs. Nädip çözüp bileris? Görşümiz ýaly, bärde A-y, B-y hem gaty uly. Ýöne bilýän adamymyz şu. Bir sany diýeli proýekt bar. Şu proýektiň gutarýan wagtyny bilýäs, başlaýan wagtyny bilýäs. Diýeli, biz şu proýektleri, ensan proýekti relerine görä sort etdik. Näme üçin relerine görä sort etdik? Sebäbi biz gatnaşyp biljek proýektlerimiziň listini tapasymyz gelýär. We görşüňiz ýaly, relerine ara artýar. Şonuň üçin relerine görä sort edemizden soňra, şu proýektiň gutarýan ýerinden soňra resi bolan liboý bir proýekte gatnaşyp bilerin. Emma şoňa gatnaşandan soň yzy dowam maksimum wagtyny isleýän.

Isleýän saçlat. Saçlat. Uh, R of J smaller than L of I. Yani men şu wagt proýekti saýlap dursaň, elim gutaran wagtym ölýär. Şondan kiçi bolsa bolýar, resi, şolaryň maksimum DPJ-si. JPJ näme bolýar? Şu J-ni alamdan soňra dowam etdikçe prefiksdäki mugt biljek maksimum bahany tutýar. DPI-de şoňa görä apdetlenýär. Görşümiz ýaly n kwadrat. Isleseňiz ilk başda şony ýazaly. Sebäbi n kwadrat bir çözüm ýazmak hem

Onda maksimum diýen tapymyzdan soňra bilýäs ki, LJ minus 1 hem mundan kiçi. Onun üçin şu prefiksdäki bütün hemme proyektler men üçin uygun diýmek bolýar. Onda men şu prefiksdäki DP-leriň maksimum tapasym gelýär. Dogry. Otak dogry. İşte sen ilk başda e, en kwadrat bilen başlaýar, soňra şu izeye gelir.

Eni girdik. 7 diýdi jogabymyz. Okey. Görşüňizde en kwadrat. Ýöne sonrasynda kemal açýar relerni öre sort dur. Onun için ben binary search bilen bulup bilecek maksimum ceyini tapsak. Şu ceyinin kiçemi

ST ve N deňizde şonaq çykýar. ST bilen jogabymyz bolýar. Şu iki eýsi barlamamyza gerek ýok. Şunu tapmamyz ýeterlik bolýar. Confirmation üçin almak üçin arada bir sabit etip şunda optimization ediňizde confirmation almak maksatly Meselem i bir bolanda kiçi bolýan eken. Onça i bir bolan ýadaýyň daşyndakylar üçin brat diýmek bolýar. Ýagny i bir üçin special case ýatyp bileris. Depeni i diýmek. Ýagny i iki kontin. Görüşmek ýaly. Asset goýmak, aýdytmak, käwagt işimize ýaraýar.

Näme üçin? Ýok, ýani reýleriň emmesi minus bir ýerde bolsa, emmesi näme mesele bolup biler? Biz ýok, bäsiniň başgasy bar bolsa, em başgasynyň reýli meniň kiçi bolardy diýjek bolýan.

Görşüňiz ýaly, time limit üstünde ulanyş ýörýär. Indi ýuwaşdan muny ýapyp, ikinji optimization açaly. Munuň hem işleme tizligi şordak, ýöne bu nesip bolsa has çalt çözmek eder bizi. Bu da dahat etdi görşüňiz ýaly. Indi aslynda berlen ST-däki maksimum prefiks taslap bolýar diýmek bolýar. Bu-da aslynda prefiks sam ýaly bir zat. Etip bileris, ýolda barýarkak. Prefiks sam ýa-da prefiks maksimum ýaly bir zat bolýar. Ýagny bir sany prefiksiň maksimum tutsun. Onda şeýle dpc näme deň bolýar? Prefiks dpc şonuň estisi bolýar.